Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşy ýaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanyşdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan wideolara tomaşa etmek bilen, Wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýärin. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimiň bir sebäbi-de, bu berilýän maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen, şu günki mowzuga geçmezden öň, men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Sebäbi ol Siziň maňa eden ujypsyzja goldawyňyz bolar we meni täze wideolary taýýarlamaga höweslendirer. Onda näme? Agza bolup laýkyňyzy basan bolsaňyz, geliň indi şu günki wideomyza başlalyň.

Dünýä belli fransuz ýazyjysy, dramaturgy we şahyry Žul Wern entek on dokuzynjy asyrda öz ýazan eserlerinde her dürli uçýan maşynlar diýip, häzirki zaman uçarlaryny, dikuçarlaryny we raketalary şekillendiripdir. We onuň köp okyjylary ýazyjynyň bu pikirine şübheli garapdyrlar. Emma bilşimiz ýaly, ewolýusiýanyň öňüni alyp bolmaýar we ylym bir ýerde durmaýar. Mundan iki asyr öň Žýul Werniň eserlerinde hyýal we fantastika bolup görnen zatlar şu günki gün hakykat. Biz şu wagt şol bir wagtlar fantastika bolup görnen maşynlardan peýdalanýarys. Otuz-kyrk ýyl mundan öň ylym adamlaryndan başga hiç kim jübi telefony hakynda bilenokdy. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda ilkinji knopkaly jübi telefony Motorola kompaniýasy tarapyndan ýasaldy. we ol telefona Motorola Dynatac sekiz müň X diýlip at berildi. Jübi telefonlary täze zat bolany üçin dessine gaty meşhur boldy. Bahasynyň näçedigine seretmezden, her kim özüne bir sany jübi telefony edinmek isledi. Soňra başga-da birnäçe jübi telefony öndürýän kompaniýalar hem bu herekete goşuldylar we jübi telefony bazarynda ony saýlap-seçip alar ýaly ýagdaý döredi we nyrhlar-da biraz elýeter derejä düşdi. Ýigriminji asyrda ýaşap geçen iňlis ykdysatçysy Jon Meýnard Keýnesiň Isleg üpjünçiligi döredýär diýen sözleri bar. Edil şol sözlerde aýdylyşy ýaly, ilkinji knopkaly telefonlary gowy satylyşyna şaýat bolan öndürijiler ylym adamlary bilen birlikde işlerini dowam etdirip, ak, gara reňkli kiçijik ekranlara reňk goşdular. we soňra bir müň dokuz ýüz togsan ikinji ýylda IBM, doly ady International Business Machine Corporation, kompaniýasy Simon atly ilkinji duýgur ekranly jübi telefonyny ýa-da touchscreen telefony ýasady. Duýgur ekranly jübi telefonlary ilkibaşda alyjylarda kän bir satyn almak islegini döretmedi. Sebäbi köp alyjylar duýgur ekran jübi telefonynyň batareýasynyň ömrüne täsir edip biljekdigini düşündiler. Duýgur ekranly jübi telefonlarynyň çykanyna kän wagt geçmänkä, bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýylda Motorola kompaniýasy özüniň ilkinji eplenýän ýa-da bükülýän StarTAC atly jübi telefonyny çykardy. Iki müňünji ýyldan soň jübi telefonlary internete baglandy we täze smartfon ýa-da akylly telefonlaryň erasy başlady. Jübi telefonlarynyň esasy edýän işi diňe jaň etmek, ýylan we tetris oýunlary bilen çäklenmän, her hili wideolary ýazga almak, ses ýazga almak we tomaşa etmek, dünýäniň başga ýurtlaryndaky adamlar bilen baglanyp bilmek, kitap, gazet, okamak, täzelikleri okamak we tehnologik taýdan has ösen oýunlary ýükläp almak ýaly mümkinçilikleri döretdi. Emma jübi telefonlary näçe oýun goýup internede baglanyp reňk alan bolsa-da, henizem olaryň ululygy we agyrlygy hakyndaky mesele bardy. Men özümde Nokia N ýetmiş Music Edition diýen jübi telefony bardy we men ony gowy görýärdim. Emma häzirkim bilen deňeşdiremde ol Nokia jübiňde elmydama ýarym kile daş göterip ýören ýaly duýgusy bardy. Emma hakykatyň hatyrasyna aýtmak gerek, batareýasy näçe ulansaňam iň azyndan iki güne gidýärdi. Mowzugymyza dönsek, aýdyşym ýaly, jübi telefonlary agyr we ekrany kiçidi. We iki müň ýedinji ýylda Stiw Jobs Apple-iň ilkinji iPhone jübi akylly telefonyny hödürledi. We ol ilkinji ýeňil we uly ekranly smartfon bolup, görenleri haýrana galdyrdy. Şol wakadan kän wagt geçmänkä Samsung, Motorola, Nokia we başga birnäçe kompaniýalar özleriniň täze uly ekranly we ýeňil jübi telefonlaryny hödürläp başladylar. Soňabaka käbir Vertu, Gresso, Diamond, Apple we başga birnäçe kompaniýalar pulluja adamlar üçin ýörite çäklendirilen görnüşli müşderiniň islegine görä funksiýalary bolan jübi telefonlaryny öndürip başladylar. Stiw Jobsyň ilkinji iPhone-y hödürlediginden bäri entek ýigrimi ýylam geçmedi we biz şu wagt has ösen tehnologiýalary ulanýarys. Şu wagtky jübi telefonlary bize nahar bişirip bermese-de, nahary nädip bişirmelidigini Ýutubdan görmäge mümkinçilik berýär. Nahar bişirip bermese-de diýdim welin, şu wagt aklyma ýakynda okadygym tagam we tehnologiýa bilen bagly bir täzelik geldi. Geçen hepde Ýaponiýada Meiji uniwersitetiniň professory alym Homei Miýaşita dünýädäki ilkinji tagamly telewizory, ýagny Tasty TV-ni hödürledi. Habarda aýdylyşyna görä, telewizoryň bir ýerinde on sany dürli tagam berýän sepiji enjam gurnalan we şol enjamlar telewizory tomaşa edýän adamyň başga ýurtdaky Adamlaryň iýýän zatlarynyň tagamyny telewizoryň ekranyny ýalap, dadyp bilýändigini aýdýar. Geçen hepde bir uly tehnologik enjamlar satylýan söwda merkezinde diňe bir aýnadan ybarat açyk telewizor, ýagny transparent TV görüp haýran galypdym. Indi bu habary okansoň, tüweleme ýaponlar diýäýmeseň, başga zat galanok. Hormatly kanalymyň agzalary we myhmanlary! Şunuň bilen şu günki wideomy tamamlaýan. Wideo siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt etmek bilen, sizi ýene-de bir gezek agza bolmaga, laýk basmaga we teswir ýazmaga çagyrýaryn. Indiki videoda görüşýänçäk hoş sag boluň.